Lle i ddechrau trafod gêm fel Fallout 4? Nath y credydau rowlio i fi o'r diwedd neithiwr ar ôl treulio 70 deg o oriau ym myd y gêm, byd yn llawn super mutants a robots sy'n meddwl bod nhw'n fôr ladron a gwahanol garfanau nuts yn ymladd ei gilydd a gwaed a mwd a gwartheg efo dau ben a mae yna dal gymaint dwi ddim wedi gweld. Yn aml, dio ddim yn teimlo fel gêm o gwbl, ond fel profiad, da chi'n colli'ch hun ynddo fo'n llwyr. fel gwyliau bach mewn byd arall. Mae'n anodd iawn adolygu rhywbeth fel yma. Ond ffwrdd â ni beth bynnag. Os da chi wedi chwarae gêm byd agored gan Bethesda o'r blaen, fel Fallout 3 wrth gwrs, neu Fallout New Vegas, neu Skyrim, fyddwch chi'n gwybod be i ddisgwyl. Da chi'n cael eich dympio yng nghanol ardal enfawr o dir fersiwn ôl-apocalyptaidd o Boston tro yma. Mae'r gêm yn rhoi un neu ddau o gliwiau i chi o ran lle i fynd, A wedyn, dych chi ar ben eich hun. Y teimlad aruthrol yma o ryddid ydy'r peth gorau am y gemau yma, heb os, a dydy Fallout 4 ddim yn siomi yn hynny o beth. Ac mae yna fwy o ryddid hefyd yn y ffyrdd fedrwch chi ddatblygu'ch cymeriad. Yr eiliad dych chi'n cyrraedd lefel 20 chi'n cael rhestr o 28, 28! o sgiliau newydd i'w dysgu, ac mae'r un peth yn wir am bob un lefel da chi'n ei daro o honni mlaen. Fedrwch chi chwarae'r gêm rywsut da chi isio, o sleifio rownd y lle yn saethu pobl o bellter, i redeg fyny atyn nhw a'i smacio nhw'n y gwyneb, i drio siarad eich ffordd allan o drwbl. Ia. Bob lwc efo hwnna. A dio ddim yn stopio fanna, tro ma fedrwch chi addasu arfa ac arfwisgoedd unrhyw ffordd da chi isio. Mae'r dewisiadau yn hollol hurt, deu gwir. Isio rhedeg rownd y lle yn gafael mewn canon efo bayonet ar y pen sy hefyd yn rhoi pobl ar dân? O, mae croeso i chi wneud. A pam fysa chi ddim? Fedrwch chi hefyd, fel mae unrhyw un sydd wedi dilyn datblygiad y gêm yn gwybod, addasu rhei ardaloedd o'r map tro yma hefyd. Fedrwch chi greu'ch pentrefi bach eich hun allan o ddim byd os dach chi isio, fel rhyw fersiwn lot mwy depressing o Minecraft sydd wedi daflu mewn i'r gêm willy-nilly. Da ni ar fideoaeth di sôn o'r blaen sut y bydda rhywbeth fel ma yn wych yn myd Fallout, a ro'n i wedi cynnau'r fynd lân am y peth, ond mae'n ddrwg gen i ddeud i fod o'n siomi ar y cyfan. Er bod 'na bobl wedi creu pethau nuts yn Fallout 4, 'di'r gêm i hun ddim yn gwneud job dda o esbonio sut i fynd ati. O gwbl. O'n i'n gofod troi at Wikipedia i neud rhywbeth mor syml a rhoi goleuadau mewn tŷ, a ma' 'na dal bethau am y system dwi ddim yn 'i dallt. Mae'n well na dim, sbo, ac mae'n debyg o fod yn lot gwell ar y PC lle fydd mods yn trawsnewid y system yn llwyr. Ond mae'n debyg welwn ni ddim system grefftio gwerth yr enw ar gonswl o leia, tan y gêm nesa. Ar wahân am hynny, mae'r holl beth yn rhedeg yn debyg iawn i Fallout 3 a New Vegas. I'r rhai sydd wedi chwarae'r gemau yna, gewch chi deimlad cyfforddus neis o hwn fwy na thebyg. Dio'm yn teimlo'n arbennig o fodern na newydd, yn wahanol ella i The Witcher 3 neu Metal Gear Solid 5. Mae'n amlwg bod Bethesda wedi bod yn ei ddatblygu am flynyddoedd maith. A wedi deud hynny, ella fydd hyd yn oed y rhei sy'n gyfarwydd â'r gyfres yn cael dipyn o drafferth ar ddechrau'r gêm, mae bwledi'n brin iawn a marwolaeth yn dod yn aml. Ond wrth i'r gêm mynd ymlaen, eich cymeriad yn cryfhau, Mae'r profiad yn symud at ochr arall y sbectrwm yn gyfan gwbl ac yn dod yn lot rhy hawdd. Fyddwch chi'n trechu byddinodd o'r badis heb dorri chwys, ac er bod yr ymladd yn teimlo ac yn edrych lot gwell yma nac yn Fallout 3 a New Vegas, mae dal braidd yn ddiflas erbyn y diwedd. Rhwng hynny a natur eitha undonnog, lot o tasgau mae'n rhaid i chi gyflawni, ges i rei dyddiau, coeliwch neu beidio, lle doedd gen i ddim lot o fynedd efo Fallout 4. Be ddatha fi nôl yn rhyfedd iawn oedd y stori. Yn y rhan fwya o gemau byd agored dyma'r peth ola i chi falio amdano fo. Fel arfer mae yna gymaint o bethau i dynnu'ch sylw chi, dych chi'n tueddu i anwybyddu prif ffrwd y gêm. Ac mae hynny'n wir yma i ddechrau hefyd, ond wrth i chi ddod ar draws troiadau gwirioneddol syfrdanol yn y plot, ac wrth i'r prif stori blethu'n gywrain, Efo'r llinynnau storïol eraill, da chi'n sicr o gael eich cyfareddu. Y gwir trist ydy fy mod i, ar ôl gorffen Fallout 4 am ryw un o gloch y bore neithiwr, ddim 'di cael winc o gwsg achos mod i'n dal i feddwl am y profiad, ac mae hynny er gwaetha holl ffeiledda'r gêm. Hyd yn oed ar ôl diwedd tanllyd y prif stori, o'n i eisiau neidio nôl i mewn i'r byd a dal i grwydro. I weld yr ardaloedd eitha swmpus o'r map dwi ddim di weld a nhw eto, ac i ddod o hyd i gymeriadau a gelynion a grwpiau newydd, a hyd yn oed i reslo dipyn bach mwy efo'r system grefftio. Achos os da chi fel fi yn hoff o'r fformiwla mae Bethesda wedi ei ddefnyddio dro ar ôl tro, does na ddim lot o bethau all sbwylio hynny. Dim yr animeiddio braidd yn stiff, na'r syniadau hanner pob, na'r bugs. O, oes. Mae yna bugs. Be, oeddech chi'n disgwyl rhywbeth gwahanol gan Bethesda? Amser a ddengys fydd Fallout 4 werth yr holl hyp, wedi i'r estyniadau gael eu rhyddhau ac wedi i lot o'r amherffeithrwydd gael ei smwddio allan. Gawn ni drafod eto, dwi'n siŵr, ai dyma gêm y flwyddyn ai peidio. Ond os da chi'n edrych am brofiad fydd yn eich tynnu chi allan o'r byd yma'n llwyr, yn gwneud i chi deimlo'n gynnes braf yn ystod y nosweithiau hir o aea ac yn cynnwys rhai darna sy'n ein atgoffa yn union pam da ni'n chwarae gemau yn y lle cynta a bod ganddo chi rhyw 70 awr i'w sbario. Ewch chi ddim yn bell o'i le.